Аллага шөкер, хәтәб шушы почмагында кереп укып чыктым мәчеткә, чыннан да гын 750 ел бик тарихи мәчет, карагыз ничек Лужский крей беткән, ишел төшер кебек. Вот. Яратам тарихи мәчетләрдә укырга. Ләкин монда укып булмады, конечно. Но Карина почмагына басып булса да гын бер рухи кодрәтне сизергә була. Элеккеге биналарда күз алдына китерсәң, монда кешеләр 700 ел намаз укыганнар. 700 ел. Без совет мәктәпләренә керәбез дә генә әйтәбез, кара әле, совет мәктәпләрен кешеләр сөйсә, совет мәктәбенә 40-50-60 ел. Ә бу мәчеттә 700 ел намаз укыганнар, Коръән укыганнар. Никадәр кыш кодрәте бар бу мәчетләрнең, күрәсезме? Бик матур, бик күркәм. Аллаһуа шөкер. Әле күп әле монда кереп чыгырбыз, карарбыз. Торып Магук Ятори дигән әллә 700 әллә 800 юллык мәчеткә килеп мәйтәм. Намаз укып чыгырмын дигән идем. Юк, монда намаз укымыйлар, монда намаз уку тыелган, монда бөтен җирдә камера тора ди. Мин шулай торып затып җибәрделәр. Әле керер өчен еще акча сорыйлар. Әллә бер 150-200 сум. Мәйтәм, сез үзегез нәрсә эшләгәнегезне аңлыйсызмы? Мәйтәм, мин специаль мәйтәм, килдем, шушындый древний мәчеттә намаз укырга дип. Юк, юк, юк, ярамый, бу тыелган ди. Ярар. Күп аңлатырга тырыштым. Мин әйе, мин сүз мәзәк инде, дигән музейда кереп укырга. Просто аларның фикерләре теге минем хәлгә төшенү алмаулары бераз мәзәгрәк. Ләкин минем менә монда почмак бар. Мәчет почмагы укыйм әле. Ни бары бу мәчеткә 700-800 ел ничек укымыйча китергән инде монда. Менә бер почмак монда. Сипмәгәннәрдер әле берсе дә. Аллага шөкер, хәтәм шушы почмагында кереп укып чыктым мәчеткә. Чыннан да 750 ел бик тарихи мәчет. Карагыз ничек. Ул эшкә крее беткән, ишел төшер кебек. Вот. Яратам тарихи мәчетләрдә укырга. Ләкин монда укып булмады, конечно. Но кырына почмагына басып булса да бер рухи кодрәтне сизергә була. Элеккеге биналарда күз алдына китер, монда кешеләр 700 ел намаз укыганнар. 700 ел. Без совет мәктәпләренә керәбез дә генә әйтәбез, карале, совет мәктәпләрен кешеләр сөйсә, совет мәктәбенә 40 ел, 60 ел. Ә бу мәчеттә 700 ел намаз укыганнар, Коръән укыганнар. Никадәр кыш кодрәте бар бу мәчетләрнең, күрәсезме? Бик матур, бик күркәм. Аллаһу шөкер. Әле күп әле монда кереп чыгырбыз, карарбыз. Бухарада кайда гына йөрмә, бөтен җирдә, центрда монда тарихи биналар, монда бина, Тегендә бина. Хәзер Надир мәдрәсәсе кырына барам. Надир мәдрәсәсе бу. Бу үзенчә бик зур комплекс. Менә күрәсез, күрә аласыз. Менә тегендә мәчет, тарихи бина. Монда тарихи бина. Монда вообще менә күлләре бар. Тоже тарихи күлләр. Аларны да күргән. Абзыйлар җыелып монда фикерләшәләр. Монда менә бина, монда бина. Хәкереп карыйбыз инде бөтенесенә. Бөтен әйберне яздырып бетерә алмыйм инде. Память җитмичәк, минем телефонда память күп түгел. Ләкин булдырган кадәр җыештырып карыйм бераз видеолар. Шушы мотор фоттан керәбез. Җегетләр рәсем төшереп утыралар. Казан сәлам дигән. Казан сәлам дигән.
Салам, салам. Да.
Шундый. Бар, бар, бар. Акча юк. Мин хәерче турист, акчам юк минем. Ягъни нидер башкычлар да бар. Кайда эшкәме булган? Карабыз. Монда кибет инде. Бөтен Средняя Азия ул кибет карагыз, монда ничек матур. Түшәмнәр. Э, Үзбәкстанга хөрмәтле дуслар барасы икән, обязательно түшәмнәрне карагыз. Бында бөтен хикмәт түшәмнәрдә. Шундый эчке дубур. Менә монда ниндидер мир Алексей да бара. Карагыз, шундый эчке двор алар өчен инде иң зур шатлык, иң зур бәхет инде. Монда бераз кыелып беткән инде, но әкренләп ремонт монда керәдер. Минемчә, Үзбәкстанда булган элеккеге бөтен бу биналарны тәртипкә китереп бетерү миллиардлаган долларлар кирәктер. Чөнки бер Самарканда гына да миллион-миллион доллар кирәк ремонтлап бетерергә бөтенесе. Монда тем более. Менә апагыз нәрсәдер ясап утыраймы? Нидер матурай бер ясый. Казан сәлам диген. Казан сәлам. Казан салам. Все, менә бит Аллага шөкер. Үзбәкчә төшенәләр бездә. А, төшенәләрме?
Әй, әй. Менә нинди матур рәсемнәр ясый. Бу синең рәсемнәрме? Молодец. Яхшы. Тырыша тырыша язый бар. Бик матур, аккуратно. Ну, бушрак. Раз. Кибетләрен бөтен җирдә. Кибет өстенә кибет. Бөтен җирдә нәрсә саталар да саталар. Бераз ардара да башлады уже. Хәзер киләм менә инде яңа матур мәчеткә. Анда күзәтеп. Бинага кергән ин мәчет дип, мәчет булып чыкмады бу. Опять элекеге ниндидер мәдрәсә. Исемнәрен карыйсым да килми, честно гына әйткәндә. Бик күп алар монда, адым саен. Ләкин менә монда җегетләр эшләп утыралар, молодцы, бик матур иттереп. Карап торасың. Вот. Садака салганы көтәләрдер. Саталардыр менә монда. Бөтен җирдән качылар саталар менә. Кашыклар, тәлинкәләр. Кайтасың, бөтен җирдә тәлинкә, кашык инде монда. Комганнары менә бик матур. Бейлер отбаш кебектер инде. Ну, түбәтейлер. Монда бик күп нәрсәләр бар. И кафе да бар, менә кереп утырып, чәй эчеп була. Рәхәтләнеп җол итеп. Менә кофе савытлары пешерәтергән, браслетлар. Мин, э, честно әйткәндә, хөрмәтле караучылар, бер нәрсә дә алмыйм. Ашарга, эчәргә кичә билетка да берничек тә түләмичә, теге супер эконом режимда йөрим инде. Шуңа уйламагыз, саран дип, минем әле сәфәр озын, юл зур. Шуңа бөтенләй җиткезергә кирәк. Аздан исеблай матур, яхшы сакланган. Менә чыктык шушы бинадан, әкренләп кенә йөрибез, карыйбыз. Менә монда матур гына урын бар. Ну, монда акәмәт кыйммәттер инде Атбашы кебек рестораннар. Бу күл иске диделәр, бик иске күл. Менә шундый рестораннар бар. Казлар йөзеп йөри. Кешеләр ашап утыра. Монда тагын бер мәчет кебек бина, но шикле дә мәчетлек инде, чөнки мондый биналар күп. Әле пока берсе дә мәчет булып чыкмады. Шушындый комплексқа килдем. Хотелный памятник мемориал Надир Дирбунбеги

Егерме менә, егетләр менәләр, менәләр. Хәр менеп җитәләр. Ну, ну, ну, давай, давай, давай, давай. Все, молодцы. Әниләр, бер кайчан тагын тыймагыз балалар шулай менүдән. Әйе, җыгып төшергән может, үлмәс әле. Зато күбәй бир. Молодец, бишле. Кердем әле бер тарихи бина, 16 гасыр монда ясаганнар. Коверлар кибете. Шундый матур паласлар. Менә бу җегет тотып утыра. 3000 ярым доллар ди. Безнең акча белән 350 мең менә шушы бәләкәй коверга. Ручная работа ди. Бухарский коверлар. Ә бинаны карагыз, ничек матур. Бөтен җирдә тарихи бина. Бөтен җирдә бик матур. Бик күркәм. Җир сатылар. Әкә чәй эчеп утыра. Кенә шушы ковер сатучыларга белән танышып киттем. Бизнесмен главный Зиннәтулла исемле абзый үзбәк бик күп телдә сөйләшә, хатыны французча чипчиста сөйләшә. Вот, матур итеп кенә сөйләшеп утырдык. Бик күп һәм бик рәхмәт булды. Үзе турында сөйләде. Бик кызык яхшы. Коверлар саталар, менә бу тарихи биналар. Боларны төшерүдән белмим мәгънә бар микән, юк микән. Алар монда метр саен тарихи биналар. Бөтенесе дә базар, честно әйткәндә. Бөтенесе дә базар белән монда латуньнан мы ясалган, медныймы болар, аккуратный гына. Менә хәзер барам инде более-менее тарихи урынга. Менә монда мәчет бар, манара бар. Ә шуны күреп китербез. Килдем наконец матур җиргә. Бу җирләр аерылып тора уже. Карас манаран зурлык, ә кәммәт зур. Мощный манара. Менә монда тоже ниндидер мәдрәсә. Мәдрәсә өстенә мәдрәсә булган монда ужас. Менә хуҗралар, бүлмәләр, һәр бүлмәдә берәр шәкерт укыган, белем алган. Менә кереп, күреп чыгарга кирәк була инде бөтен урыннарны. Менә инде Мир араб мәдрәсәсе. Знаменитый. Монда безнең бөтен хәзрәтләр укыганнар. Тәлгать Таҗетдиннар, Ахмад Кадыровлар. Бик күп кеше укыган монда безнең бөтен иң крутой кешеләр шунда укыганнар. Менә Мир араб мемориал

Инглизчә сөйләшә торган җегетләр җыелганнар. Болар кем Канададан, кем Америкадан, кем Южный Африкадан. Төрле-төрле инглизчә сөйләшә торган мусульман җегетләре. Монда индийцлар, пакистанецлар инде. Америка, Великобританиядә торучылар.

Рөхсәт бар мавзолейга гына керергә. Ә монда мәдрәсә, монда уже кертмиләр. Монда учебный процесс бик важно ди, керергә ярамый ди. Менә почетный мәдрәсә выпускниклар, безнең татарлар монда тоже бик күп.

Ничек укыйлар? Көтмиләр генә шул. Менә тәрәзәдән күрергә була инде. Карагыз, Мир араб мәдрәсәсе. Знаменитый мәдрәсә. Ә менә монда архитектурный памятник мечеть Колун. 1514 елда менә кешеләр төшерәләр. Карагыз, керәбез. Нинди матур җирләр. Җегетләр, как всегда, предлагает теләр китаплар. Интернет заманасында китап укучы юк. Ул китап, ул китапны син үзеңдә укымыйсың? Юк, блядь, улыс. Юк, юк, юк. юк.
Мәйтәм, үзең ул китапны укыдыңмы дим? Син укыдыңмы бу китапны?
Шо әйтәм бит.
Касса, касса.
Ә, бу касса? Эй, Ренчик. Менә монда мотор. Шикарный мәчет булган инде үз вакытында. Хәзер опять музей. Бөтен мәчетләрдә музей ясап бетергәннәр бугай. Карагыз нинди матур урыннар. Хотя, может, җомга көнне укыйлардыр монда. Укыла торган җиргә шаган туристларга сөйлиләр. Төрле-төрле әйберләр агач астында җылайтып утырырга була. Да. Бухара Самарканддан байрак. Ди колонналар белән түбәсе тотылып тора. Менә күрә аласыз. Нинди мощный колонналар, бер тарихчы әйтте. 280 колонна бар ди. Шушының түбәсен тотып тора ди. Бу инде мәчетнең зур михрабы. Монда инде дальше бәләкәй михраб минбәр белән күрә аласыз. Бүген ачык булган урыны менә шушы зал. Намаз укырга. Матур матур заллар. Аузин күрсә тәсбих әйтә. Вот. Әле пока азан булмады, намаз булмады. Төшәме дә барган аппак. Бер җиндей узар мозаика юк. Кара кара чик матур монда. Бик интересный эчке двор мәчетнең. Манарасы да анкырытой. И әнә шәкертләр мәдәчиттә укый, мәдрәсәдә укыйлар. Артта мидра, мир адар араб мәдрәсәсе. Мәчеттән чыгабыз хәзер. Әкренләп кенә күрәбез инде мир араб мәдрәсәсенә

Мир араб мәдрәсәсе. Кай җиттем әле. Бабай велосипедлар сдавай итте. 15 мең ярты сәгать. Менә кертмес. Әзер крепостны күреп китербез. Стеналар тора. Стеналар. Әзер кереп карарбыз. Менә мин кичә төшергән идем менә бу башняны. Шундый стеналар. Бухарский крепость. Подъем. Менә ишекләре бар. Менә тикет офис. Шундый подъем бара. Билет әкәмәт 40 мең сум. Монда Бухарага килеп бөтен акчаңны бетерәсең бу музейларга. Бу менә зиндан утыралар, тюремщиклар.

Шундый гүзәл. Менә хәбәр карыйбыз инде нәрсә икән. Иске мәчет. Менә реставрация ясый. Да, бу бик иске бу. Крепостьтә инде важный абзыйлар утырган. Менә шундый важный мәчетләр дә бар. Музей дип мәчет дип кергән, музей булып чыкты. Бик матур колонналар, китаплар тора, Коръәннәр тора. Ну, мәчет багачының михрабы да булган. Вот. Бу инде реконструкциядән соң инде һичшиксез. Ләкин барыбер аккуратный, матур ясалган. Колонналарны яратам мин, карагыз инде. Колонналар тарихи. Аларны алматып булмый шул. Анда көзге дә бар әле. Көзгеләр дә куйгандыр. Үземне дә үзем күреп менә мин. Күрәсезме? Сарманнарга сәлам. Сарманнарга сәлам әйтегез. Бухарадан. Дәвам итәбез. Шахрух рәсем төшереп утыра матур иттереп кенә. Менә монда матур иттереп кулдан ясалган рәсемнәр. Все качырып куйдың?

Шапкалар саталар. Кара дәүләтенең музеена кердек. Монда бит инде падишаһның киемнәре калган. Менә шундый алтыннан тәгелгән. Бик дәрәҗәле. Бик бай. Менә аның миңе дә калган.

Керәсең, тагын бер зал бар. Мәчет кебек. Тоже ремонтлар ясыйлар. Чүпрәк-чапрак саталар. Ничәтә бу крепость мине особо шатландырмады. 40 мең тәңкәне бу крепость не особо стоит. Зал хөрмәтле дуслар, падишахның приемный икән бу. Менә карый аласыз. Монда бөтен падишахның кешеләре җыелалар, губернаторлар. Падишах белән монда утыра тагын. Алар белән сөйләшкән. Нәстә килдегез инде бүген. Нишләп опять теге районда бу проблем килеп чыкты? Нишләп су юк? Нишләп электр юк? Нишләп теге су юк, бу су юк дип шушы үзенең мотор урыныннан менеп халыкны сүгә тергән булган бит инде. Халык монда җыелып башын иеп карап торган эмира э, бухара эмиратының падишаһы менә моннан бөтенесен җыеп сүккән әт иттереп сүккән дип сөйлиләр бик жесткий мужик булган но плов яраткан диделәр менә өстен более менее битләр ачыла ә монда кердем дә Бер бабай тарихчы типа сөйли. Вот мин тарихчы, мин профессионал, мин разбираюсь там ди. И сөйли башлады менә үзбекләр моннан чыккан, казахлар моннан чыккан, кыргызлар моннан чыккан, татарлар моннан чыккан ди. Мин әйтәм, ә кайчан чыккан соң татарлар дөньяга? Алар ди бездән үзбекләрдән чыктылар ди, 15 гасырда ди. Әйтәм, бабай, син үзең исследователь дип әйтәсең, әйтәм, өч тиенлек син исследователь. Ачуланды теге мин, җигни мин өч тиенлек ди. Мин грамотный кеше, мин институтлар бетердем. Мәйтәм абзый, татарлар дәүләт буларак ислам динен кабул иткәнгә уже мең дә йөз ел булды. Мең дә биш йөзенче елда син килеп чыгу буенча, мәйтәм безне Иван Грозный уже яулап алды. Шуңа, хөрмәтле дуслар, исегездә калдырыгыз, үзбәкләр нинди генә крутой халык булсалар да гына, татарлар үзбәкләргә кадәр ислам динен кабул иттеләр. задолго до үзбәкләр. И сугышып түгел үзбәкләр кебек, чөнки үзбәкләр үз теләге белән кермәделәр. Алар белән араблар зур сугышып бардылар. Вот. Татарлар үз теләге белән керделәр дингә. 1100 ел элек. Бик күптән. Инделеге базар булган. Хәзер монда тоже базар. Хотя бөтен җирдә Бохарада базар. Бу мәчнең стеналары бит инде. Хостел, базар, Бөтен җирдә шушы бер әйбер инде. Качып кына стройканың түбәсенә мендем. Мир араб мәдрәсәсе. У. Нинди матур урыннар бар. Әлеге мәдрәсәләрнең түбәләре. Ничек монда? Качып кына мендем, кеше күрмәсен дип. Мөлкек мәдрәсә түбәләр. Мәдрәсә Улугбекага кердем әле. Хөрмәтле дуслар, мин бүген бик күп менә шушындый биналарда булдым. Шуңа уже яздырмыйм да инде, честно гына әйткәндә, чөнки алар бөтенесе бер. Бер типта, бер төрдә, бер рәвештә. Нәрсә яздырырга белмим. Мисал, ремонтланып та бетмәгән әле дә конца. Ремонтлап бетергәч, сары ясыйчаклар бөтен. Әй, ни кибет ясыйчаклар опять. Инде ул мәдрәсә олуг бекка. Аны карап җөреп чыктым. Бөтенесе дә бер төрле, бер бер рәвештә. Шуңа честно әйткәндә, яздырмыйм да инде күбесен. Менә монда тагын, тагын берәү шундый тора. Тагын бер шушындый мәдрәсә тибы. Моны да йөрергә кирәк. Бераз ардыра башлады. Беренче мәртәбә Самарканда күргәч, гаҗәпләндерә иде. Монда күргәч, тагын зурлар гаҗәпләндерә иде. Ләкин монда алар шул кадәр күп. Шуңа, честно әйткәндә, уже аптырау хисләре, гаҗәпләнү хисләре бетә башлады. Кереп карап йөрим, толком видеога да төшермим инде уже. Менә алар күп мондый мәдрәсәләр монда. Бигрәк килеп сорагач, ал, ал, ал дип мин сразу авызларын җавып куям, акча юк дип. Бу апа хотя бы видеога яздырып ал инде ди, менә мин тырышып эшлим ди. Әр яздырып күрсәтим, күрегез инде. Үзе эшлим белмим, но тырышып эшлим ди. Факат черный олыш мөмкин мас, бу мөмкин мас. Менә олма. Нигә болар яхшы бит?
Факат черный.
Ярар.
Нинди матур.
Бу синекеме соң? Ха, факат шигырьне ачып алды. Бу таманны ома. Бу таман ома. Ярар, ярар, анда анда ремонт күрсәтмәскә кушты. Ясалып бетмәгән әле анда. Менә видеога төшерде, күрсәтте. Ну, нәрсә әйтергә? Минем әбидән дә мондый калган әйберләр бар. Каядыр җот эзләп табарга. Ул Каяндыр э, западный кешегә нидер инде гаҗәептер, ләкин безгә татарларга мондый бер гаҗәеп түгел, чөнки безнең әбиләр тоже элек чигәләр бит инде. Вот. Ярар, мотор чиккәннәр, молодцы, бик яхшы. Монда күрсәтмим, монда ремонт карый да. Шидем бу урынга нәрсә әйтим? Акча сорый башладылар, ә эчтә базар. Бер 100 метр базар үтәргә кирәк эчке өенә керер өчен залына. Бар акча сорыйлар, юк мә әйтәм. Мин сезгә бушай да керергә тулкын теләгем юк иде инде уже. Акчага тем более кермим дидем. Күрдем әле монда бик матур гына торалар. Дүрт гаилә яшиләр. Курыкма, курыкма. Монда бер гаилә, монда бер гаилә һәм монда бер гаилә. Бөтенесе шунда яшиләр. Менә монда ни? Туалетлары, менә яшиләр шунда. Шундый идәннәр, җирләр. Менә апаның исеме ничек? Зөлфия.
Зөлфия апа сәлам әйт әле. Татарстан сәлам ди. Ул татар хатыны икән. Исәнмесез ди, әйе, молодец. Менә шулай торып утыралар, почти 15 ләп, 20 ләп кеше яшиләр менә бу бәләкәй генә дворда. Менә монда яшәүченең 6 квадратный метр диме өе. Менә карагыз ничек яшиләр. Но безнең җирләр бар ди, но китергә теләмибез, чөнки монда бик яхшы да. Бик яхшы монда. Все.